F'dak iż-żmien, meta Ġesù sema li kienu arrestaw lil Ġwanni, warrab lejn il-Galilija, telaq minn Nazaret u mar joqgħod Kafarnaum, qrib il-baħar, fl-inħawi ta' Żebulun u Naftali. Biex b'hekk isseħħ dak li kien ingħad permezz tal-profeta Iżaija, meta qal, Art ta' Żebulun u art ta' Naftali, it-triq tal-baħar, art 'il hemm mill-Ġordan, Galilija tal-ġnus. Il-poplu li kien qiegħed fid-dlam ra dawl kbir, Dawk li kienu f'art u dell il-mewt idda dawl għalihom. Minn dak iż-żmien Ġesù beda jxandar u jgħid, Indmu għax is-Saltna tas-smewwiet waslet. U dar il-Galilija kollha jgħallem fis-sinagogi tagħhom, ixandar l-evanġelju tas-Saltna u jfejjaq kull xorta ta' mard u djufija fost il-poplu. Il-fama tiegħu xterdet mas-Sirja kollha u bdew iġibulu lil kull min kellu xi għemm fuqu, dawk li kienu jbatu b'xi mard jew uġigħ, il-maħkumin mix-xitan, il-morda b'tal-qamar, il-mifluġin, u kien ifejjaqhom. U bdew imorru warajh folol kbar mill-Galilija, mid-Dekapoli, minn Ġerusalemm u mill-Lhudija, u mill-inħawi 'l hemm mill-Ġordan. Il-Kelma tal-Mulej. Tifħir lilek Kristu. Inti tgħix il-ferħ u l-libertà tal-Evanġelju? L-edewwa ta' Ġwann il-Battista fiċċew illi jsiktuh. Imma l-Evanġelju ma jistax jiġi msikket. Hekk kif Ġwanni lesta t-testimonjanza tiegħu dwar Ġesù, bdiet il-missjoni ta' Ġesù fil-Galilija. Mir-reġjun żgħir tal-Galilija kienu jgħaddu ħafna nies. Ġesù beda x-xandir tal-evanġelju minn hawnhekk. biex iwettaq il-Kelma ta' Alla. Fit-Testment il-Qadim, il-profeti tkellmu dwar il-wegħda ta' Alla li jibgħat Salvatur u li jistabilixxi s-Saltna ta' Alla. Dan iż-żmien issa twettaq permezz ta' Ġesù. Ġesù jieħu il-messaġġ ta' Ġwann il-Battista dwar l-indiema u l-konversjoni u jsejjaħ id-dixxipli tiegħu biex jemmnu fil-Bxara t-Tajba ħalli jkunu jistgħu jiġu meħlusa. X'inhi din l-aħbar it-tajba li Ġesù ried iwasslilna? Hija l-aħbar it-tajba tal-paċi li jerġa' jgħaqqad ir-relazzjoni miksura li kellna ma' Alla. Tat-tama, it-tama fil-qawmien u fil-ġenna. Tal-verità, fil-Kelma ta' Alla u fil-Kelma ta' Alla li ma tqarraqx bina. fil-wegħda li aħna lkoll niġġeddu fit-tfittxija tagħna tiegħu, fl-immortalità li Alla jagħtina l-ħajja ta' bla tmiem, u fil-bxara t-tajba tas-salvazzjoni, salvazzjoni mid-dnub u libertà biex inkunu nistgħu ngħixu bħala ulied ta' Alla tassew. Fix-xandir tiegħu tal-Bxara t-Tajba, Ġesù jitlob minna dawn iż-żewġ affarijiet, li nindmu u li nemmnu. Li wieħed jindem jirrikjedi bidla fil-ħajja u trasformazzjoni tal-moħħ u tal-qalb. Huwa l-Ispirtu s-Santu li jagħtina qalb niedma, indiema sinċiera, u mibegħda lejn id-dnub u l-konsegwenzi tiegħu, u rieda soda li nevitaw id-dnub fil-futur. Dan jagħmlu permezz tas-sagrament tal-Qrar. Meta aħna ninxteħtu f'riġlejn is-saċerdot, permezz tas-sagrament tal-Qrar Alla jagħtina l-grazzja biex aħna mhux biss insiru safja għaliex hu jaħfrilna imma wkoll il-qawwa biex aħna nevitaw kull okkażjoni ta' dnub għalli ġej. Alla tant iħobbna li permezz ta' dan is-sagrament huwa jerġa' jagħtina l-possibilità li nibdew mill-ġdid u li ma nħallu xejn x'itellifna u jibblukkana milli nirċievu l-imħabba li hu stess irid jagħtina. U inti għaraftha din l-imħabba ta' Alla li tissupera kull imħabba li qatt jista' jkollok u twieġeb għaliha billi tuża s-sagrament tal-Qrar spiss u anki biex jagħtik il-qawwa biex ma tindimx? lanqas b'mod venjali. Mulej Ġesù, It-triqat tiegħek jagħtu l-ħajja u d-dawl. Agħmel li l-kelma tiegħek titnissel fil-qalb tiegħi u tittrasforma lil moħħi ħalli jien inkun nista' ngħix u nara l-qawwa u l-glorja tiegħek. Għażiża Marija, Omm tal-parir it-tajjeb, Nitolbok biex tkun int li tiggwidani ħalli jiena nagħraf nagħżel dejjem it-triqat tajba tal-Mulej, ħalli nkun nogħġbu f'kollox kif int ukoll għoġobtu f'kollox. Ammen.